yn mynd i fewn i fwy o fanylder ar be ydy rhestrau o fewn safleoedd tîm um, Microsoft SharePoint. Felly dwi am fynd syth i fewn i'r demo yn fan hyn, felly na i jyst rhannu'n sgrin efo chi rwan. Dyna ni. OK. A da ni fewn yn barod yn yr safle SharePoint o'n i wedi greu yn yr ffrwd fyw neithiwr. Felly hwn yw'r prawf tîm uh, oedden ni'n defnyddio ddoe, felly dwi am adeiladu am ben hwn. Felly, be da ni'n sôn am yma ydy rhestrau o fewn yr safle tîm yma. So, wrth edrych lawr yr ochr chwith yn fan'na, dydi o ddim yn amlwg bod yna rhywbeth um, ynglyn â rhestrau yn fan hyn. Felly, um, be da ni angen neud ydy creu rhestr newydd, felly da ni'n mynd i glicio ar yr botwm new yn fan hyn, yn yr top yn y chwith, sef hwn. Ac mae hwnna'n mynd i ddod â list i fyny ar y top, neu rhestr yn fyna. Ac Dyma be dwi'n hoffi yn fawr iawn. Felly mae, mae rhestrau yma yn ffordd um, da iawn o gadw gwybodaeth mewn um, safle tîm lle mae pobl yn gallu cydweithio yn nhw, lle mae pobl yn cael, gallu cael mynediad i wybodaeth um, ar yr un amser lle maen nhw'n gallu um, yn hytrach na bod yn kind of, uh, ffeil Excel neu rhywbeth fel yna, lle ydych chi ddim yn siŵr um, pwy sydd efo pa gopi yn lle. Mae hyn i gyd yn ganolog ar y safle fan hyn. Um, ac maen nhw'n rhoi lot o hyblygrwydd i ni o ran y ffordd da ni'n gallu cynnig gosod nhw fyny a be da ni'n gallu wneud efo'r data unwaith ydyn ni wedi gosod y rhestr yma fyny. Felly, pen da ni'n creu newydd, hwn ydy'r sgrin da ni'n gael, so da chi'n gallu gweld, da ni'n gallu creu un o o'r newydd, so cychwyn yr rhestr heb ddim byd yno fo. Neu dyn ni'n gallu creu un o ddata dyn ni efo yn Excel yn barod, o bosib. Neu dyn ni'n gallu dod â rhestr arall, ella sydd wedi cael ei osod i fyny mewn safle arall o bosib, ella bod ni eisiau dod â hwnna i fewn i'r safle yma. Ond rwan ta, hwn ydy be dwi'n rili really hoffi amdano'r rhestr yma, ydy mae Microsoft wedi bod digon clen a wedi rhoi chydig o dempledi i gychwyn ni ffwr. Felly, da chi'n gweld yma, mae yna 8 templed gyda ni, ac er bod y templedi yma wedi gosod i fyny, dio ddim o reidrwydd yn golygu bod ni yn gorfod defnyddio'r templed yn union fel mae wedi cael ei osod i fyny. Felly, mae yna lot yn yma, da ni'n gallu defnyddio fel sail, so ella bod ni'n defnyddio nhw templedi a bod ni eisiau ychwanegu rhyw ddau neu dri colofn, mae hynna'n ffain, dim problem o gwbl, ella bod ni eisiau tynnu chydig golofn na o na, da ni'n gallu neud hynna. Ond mae'n rhoi y sail na i ni gychwyn a gweld pa syniadau da ni'n gallu dod i fyny efo er mwyn defnyddio'r rhestr yma. Felly, er mwyn cychwyn, dwi am ddefnyddio yr er rheolwr asedau yma, da ni efo'n fan hyn, ar yr ochr dde. Dwi'n glicio'r hwnna, wedyn mae'n deutha ni yn fras be mae o yn mynd i helpu ni wneud. Felly mae hwn yn mynd i helpu ni gadw trac o dyfeisiau um, ar draws ein sefydliad. Felly fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, mae gennau um, ychydig o golofnau gwahanol a wedyn hwn ydy'r rhestr ei hun, mae, fel mae o'n dangos yr esiampl i ni. So mae gen i restr o ddyfeisiau a fydd bob un o'r dyfeisiau yna efo lot o wybodaeth da ni'n cadw yn y rhestr am y dyfais. Felly, na ni ddefnyddio'r templed yma. So, na ni hefyd ddangos o yn yr um, site navigation, so wnaeth hwnna roi do yn y colof mae ni ar y chwyth yn fan hyn. Felly wnaeth o'n, ha wnaeth o'n hawdd i ni ffeindio hwnna, dod yn ôl ato fo. Okay, so hwnna wrthi'n llwytho. So dyna ni, mae hwnna wedi creu rwan yn rhestr wag ni, a mae hwnna wedi cael ei selio ar y templed rheolwr asedau yna. Felly fel da chi'n gweld, mae'r colofnau gyd yna gyda fi, ac dos gen ni ddim byd eto um, i fewn yn hwn. Rwan ta, ar yr um, demo Saesneg rhyw eiliad yn ôl, nes i um, am ryw reswm golli, dwi'n dwi meddwl am bod ti'n hwyr, um, o'n i ddim yn medru ychwanegu dim byd i'r rhestr yma, ond beth ni angen neud ydy, dyn ni angen mynd i fyny i'r top yma, a newydd, a dyn ni angen clicio ar yr botwm yna. So, clic ar New, a fan yna. A wedyn mae hwn yn dod yn ni i sgrin lle dyn ni'n gallu ychwanegu gyd o'r gwybodaeth dyn ni eisiau am un eitem yn y rhestr yma. Felly, gallwn ni adio llun, er enghraifft, yn fyna. Mae'n bosib i ni roi tag i fewn yn fan hyn. So, um, na i jyst rhoi digon o wybodaeth ar hyn o bryd er mwyn bod fi'n gallu safio hwn i ddangos i chi. So mae'r seren yn fyna'n dangos bod fi'n gorfod rhoi yr gwybodaeth i fewn yma, felly fe rai orfodi pobl i roi gwybodaeth cywir i fewn. Statws, da ni'n gallu dewis o restr sydd wedi cael ei greu i ni'n barod. A wedyn gwneuthurwyr hefyd, da ni'n gallu gwneud yr un peth. Um, Dwi'n gweld beth arall dwi angen ychwanegu yn fan hyn. Dim byd arall dwi'n meddwl. Ond fel da chi'n gweld, mae yna ddyddiad yn fyna, so da ni'n gallu ychwanegu dyddiadau i'r colofnau. Um, a da ni hefyd yn gallu rhoi rhestrau fel hynna i fewn. Felly na i safio hwnna. A dyna ni, mae ein eitem gyntaf ni yn y rhestr yna, fel ydych chi'n gweld, a fyswn ni'n gallu adio gymaint o bethau dwi eisiau i'r rhestr yma yn yr un modd. Oce, okay, um, ac fel wnaethoch chi weld hefyd, da ni'n gallu dod â rhestrau fatha Excel a falle i fewn i wneud hwn. Felly, um, wedi hynna, dwi rhywun am ddangos i chi sut da ni'n gallu gosod i fyny chydig o yym awtomeiddio ar hwn, fel bod ni'n gallu gwybod pe mae pethau'n digwydd yn y rhestr yma. So, er enghraifft, dwi'n gallu dweud um, creu rheol yn fan hyn, a dwi'n gallu dweud os di eitem newydd wedi cael ei greu, er enghraifft, mae'n bosib gyrru e-bost, ella i pwy bynnag sydd bia yr um, dyfais yma, neu mae'n bosib gyrru un i fi, neu mae'n bosib um, chwilio am rywun o fewn eich tenant uh, Microsoft 365, a da chi'n gallu gyrru uh, kind of e-bost yn dweud, o, mae yna rhywbeth wedi cael ei greu yn y rhestr yma. Well i fi fynd i fewn a gwirio be sydd wedi cael ei greu. Wedyn, da ni'n gallu rheoli y rheolau yna. Um, ond ta, dos gynnu ddim yn y fyna, ond o'n i hefyd yn gallu gwneud, er enghraifft, so pen mae'r colofn yma newid dydwch. So, os oes gynnu golofn bwysig, um, ella bod ni angen kind of gwybod pen mae'r colofn yna yn newid um, ar gyfer y tref er enghraifft. A wedyn, yn olaf, yn y demo yma, be nes i dangos i chi ydy just y ffordd mae o'n hawdd iawn wedyn, os dydy'r um, hwn ddim yn rhoi digon o hyblygrwydd i chi wedyn o ran you know, be ydych chi angen wneud efo'r gwybodaeth yma, uh, mi ydy ni yn sydyn iawn yn gallu creu be maen nhw'n galw'n power up ar dop hwn, fel bod ni yn gallu wedyn um, creu chydig bach o code yn hynna'n, wel, low code, no code, maen nhw'n galw fo. So bod ni'n gallu creu app ar ben hwn, so bod ni'n gallu gwneud chydig bach o um, kind of newidiadau o fewn y data, bod ni'n gallu cael hwnna ar gael i bobl eraill. Um, rwan, ta, mae yna gwestiynau kind of, um, lle fyswch chi'n gorfod meddwl am trwyddedu a falle i wneud efo Power Apps, um, ond mae hwn yn ffordd da iawn o kind of gael rhywbeth pwerus iawn um, i fyny ag yn rhedeg yn sydyn iawn. Felly dwi jyst am ddangos i chi sut mae'n neud hwnna. So, os dwi'n mynd i'r uh, botwm integrate yma yn fan hyn, so dyna ni, integrate, a wedyn o fewn y menu yna mae gennym ni power apps, so dwi am wneud create app, a mae hwn yn, am bod fi yn y rhestr yma'n barod, mae hwn yn mynd i um, greu'r app yn syth i ffwrdd o'r um, data sydd gennym ni yn fan hyn. Felly, Sydau, na ni greu hwnna. A wedyn tra mae hwnna'n creu, dwi jyst am eich atgoffa chi. Mae ein safle weni yn mynd ar draws gwyl y sgrin ar hyn o bryd, felly ewch draw i'r safle, da ni'n neud blogs yna, um, da ni fy gwybodaeth fel hyn ar y safle, da ni am fod yn postio'r fideos yma hefyd, um, a wedyn ar ein um, Cyfryngau cymdeithasol, fydd y fideos yma ar gael i chi ar ôl yr sesiynau hefyd, felly fydd yna 30 diwrnod um, o'r um, awgrymiadau Office 365 yn fan yna. A just i ffwr o'r wefan, brif wefan, mae gennych chi hefyd yn Academy ni, lle mae gennych ni chyd, uh, gwrs Microsoft Teams i ddechrau fo'i, a fyddwn ni yn ychwanegu cyrsiau newydd um, yn yr kind of wythnosau, misoedd i ddod. Um, a dyna ni, so mae'r app yna newydd gael ei greu fi, ac da chi'n gallu gweld bod y data wedi dod trwad i'r uh, kind of, i'r sgrin mae hwn yn dangos i fi, lle fydd yr app yn edrych fel, um, ac